Tso Fia Dɔdasi ne ga adre kple afã nye kple wò dɔdasi wò nye ŋŋ na mi srɔ̃ nu tso ƒe duwo ŋuti míaƒe dzɔdzɔme nya míaƒe dekɔnuwo leke wɔ nuwo leke wò tsɔ hele enuwo va bu míwo hã míeva bu míeva si dze mía ɖokuiwo ye wɔe be míeva de wɔna ye tome ate kpɔ be míate ŋu afɔ gli kpuiwo katã mu le ƒe nyigba dzia mele bɔbɔe nenema ya o vɔ anye dzidzɔnu be le gaƒoƒo ya mea nakpe ɖe ŋutinye le ŋutilã kple gbɔgbɔ me eye ke míate ŋu awɔa miawɔe. Ŋkɔnye tɔgbui Akɔsu adelia yi ke nye fiagã na ʋu mee nuto mawo katã. Mede akpe manya agblɔ na wò be nèɖe asi le nuyiwo katã wɔm nèle gaƒoƒo ya me be yeakplɔ mi ɖo ase nu tso ʋe duwo ŋuti, afie nu ɖokuiwò tso ʋe duwo ŋuti. Ŋ, nunya adidoe ya si metu nɛ o. Ne míegblɔe ɖo teƒe aɖe wòzu be ekpɔ be vodada le eŋutia, wò dɔdeasie wònye be nàɖɔ mi ɖo, elabe eyi ke míele agbe. Ye wòzi be mímekpɔ ku haɖe ko o, kua nusɔsrɔ̃ dzi koe míele. Tɔnye li nu toe gbaa, edoa alɔ wɔnaa egbaa, ye nenemakeŋ nye mɔɖaŋudɔwɔla egbaa, eye nye ɖetugbui koe woyɔna be Sewa kple Titi. Mama aɖe le gbɔnye egbea, ke medze wɔnawo gɔme abe ƒe atɔ̃ kple dzivo wonye eyina, ewɔ nye mete ŋu kplɔ mianɔ alo nyɔnu aɖeke va teƒe ye wòava ƒo nu tso dekɔnu ŋuti abe aleyike Wòdzamfra ma kple mi dawò kagbohawo wɔnɛ o. Egbea meɖoe kplikpaa be, Mana mía tɔgbuiwo woanya, mana mía mamawo woanya, eʋe vidzidziwo ke le aƒe kple gbe le mía kpɔm sia woanya nyuie be, ne wobe dekɔnua, eʋa wonye. Mama ya le mía gbɔgbɔa ƒe ŋkɔe nye Mamagã Aboshishi Evelia, klikɔe wòtso. Míenu ƒo ge tso nu geɖewo ŋuti. Vɔa, nu yi ke ɖi fu le agbea me koe nye be amegbetɔ nanɔ agbe yi ke makpɔ dzidzem o, wòanye dɔléame, menye hiã kam o, edɔleame. Ne nuwo tɔgbi dzɔdzɔm le amegbetɔ dzi anye nu yi ke ɖi fu. Ame aɖewo li aƒehodzikpɔlae wonye, ye ame aɖewo lia hlɔ̃ bliboa katã woƒe tatɔe wonye. Nanewo ɖi fu, ewɔe be ame mawo ƒe agbenɔnɔa dzi tsoa kpata. Nanewo lia nenye be wòdze egɔme míekpɔe kaba, evuléle nu ma wɔa enɔ bɔbɔe tsɔ be wòava wu mí. Nu yi ke le fu ɖem le ameyibɔnyigba dzi egbea hele nu gblẽmaa ye nye dɔléle yi ke míeyɔ be gbagbãdɔ yi ke woyɔ be stroke. Aklama yi ke le mía ŋuti nye be nenye be stroke gbɔa va dze ame dzia, eƒoa ʋɔa na ame, eƒoa kɔkɔkɔ na ame. Eƒe ɖewoe nye be akpɔ be ne liea alo yia, woagblɔ be yiyi le yiyi de ga. afɔname. Haɖewo lia nàkpɔ be wò afɔ alo wò asi ƒe akpa aɖewoa, anɔ abe ɖe wò kukum le ŋutiwò ene. Haɖewo yiyi ne liliaa ko akpɔ be wò ŋkume di be yeaxɔ ŋuzi. Ne nuyiwo tɔgbi aɖewo dzɔdzɔ maa, na nya be stroke alo gbagbadɔe le ʋɔ ƒom na wò. Ne wòdze egɔme alea, eƒe hoho kple eƒe kea ele bɔbɔe. Teƒe ɖeka ye wòle be nàbu tame tsoe, eyae nye Shekinah Herbal Clinic. Shekinah Herbal Clinic, ne Yehowa Mawu lɔ̃ tsɔa, Ŋgɔgbea ne edɔwɔƒe ya anɔ Kragɔn, Under Bridge, Ashama Under Bridge yi ke eƒe golɔgoe yi ke woyɔ be Kragɔn teƒe ma tututue Aƒetɔa le blaɖagbee wòanɔ sogakui ƒe ʋudzeƒe gã yi ke te le vudoa ŋu eye nenema ke ame yiwo katã le eho kple eƒe golɔgoewo katã woado go Shekinah Herbal Clinical ƒe ŋgɔgbea le Hohliha dɔwɔƒea dze ŋgɔ KK House ke yawoɖagbee wòanɔ Akatsi Magava Hotel eye nenema ke Fiɖagbee wòanɔ atsi ŋu te. Ŋgɔgbeae nye tɔgbuihoɖa azãmeti, tɔgbuihoɖa azãmeti evelia. Ebe, Tsɔ wò kuxiwo vɛ, ne dzodzo ge, ne dzodzo ge kple dzidzɔ. Ƒe kaƒodzesi nye zero two four four nine four one four two eight, zero two four four nine four two eight. Mamagã, Aboshishi, medo ɣi zena o. Leke yefɔ na ma? Yea, meda akpe be meyɔa ne tɔ nu ɖekɛ. Klikɔtɔwo fɔa? Mesiame fɔ ɖe agbetɔ le amenuvevea me. Meda akpe ne wobe klikɔa, menye be klikɔa li tokɔ kple tɔtɔ klikɔ ƒe golɔgɔe ka be ɖe tso. Edze ŋu dzidzɔ ge manya gblɔ ɖe na gbã medo gbe na nɔvi ɖesiaɖe ke le aƒe kple gbea henye eŋevi dzidziwo. Medo gbe gã manya gblɔ ɖe no yi ke. wo nye kpɔm le gaƒoƒoea me. Eee ne nye dzideƒo na wo katã be nɔvinɔvi ɖe sia ɖe aƒe kple gbenye kpɔm. Ŋkɔnye nye Mamagã Abotsi Shivelia Dadoto Kumi Doli. Akpe. Eee mele akama ʋetekɔƒe gake fifia mele klikɔ ablɔ gã me. Metso akama ʋetekɔƒe gake fifia mele klikɔ ablɔ gã me. Yeah. Klikɔ ablɔga me ye mele loo. Meda kpe kakaka be nèɖe me na mí. Mamagbe medie míage ɖe dekɔnuwo me vɔ hafi míadze egbetɔwo gɔmea? Medie mazã mɔnukpɔkpɔe em ado gbe na mía fo yi ke woyɔna be Nufialagã kɔbla Mawu ƒe mɔ nɔnyi be ele ƒe dzigbezã ɖo. Happy birthday

Medi be mazã mɔnukpɔkpɔe ade akpe manyagblɔ nɛ le edɔ nyui yi ke wɔm wòle na eŋeduwo ta. Ne míeɖo ŋkuia eyi ke nugokpo ƒe nya mawo ʋãa, eyae nye ame yi ke tsɔ eɖokui sa vɔe hele ŋuti. Fonye, Yehowa Mawu neyra wò, nena wò agbe didi. Togbɔ be wò agbeŋkeke yi le asiwò edzi ɖe eƒe ɖeka, vɔa mibia lãmesẽabɔ ka drika na wò. Emae nye mía nɔvia ƒe dzigbezã. Ke azɔ hafi mayi ɖe dzia, e, wobe nuka, One Week Celebration, medi be mazã mɔnukpɔkpɔe ana dua dza woanya be amesawu ƒomea yiwo ke le Koforidua kple Tefle ʋuxɔe nu kple Tefle amesawuƒema wobe yewodi be yewoazã mɔnukpɔkpɔe, e, amia si dua dza le yewoƒe fo, yewoƒe tɔ, yewoƒe tɔgbui yi ke le woagbenɔɣia woyɔe be tɔgbui kpɔviwo kɔbla Amesa wui ke amesiame yɔna kpɔe ko be Woluman yi ke trɔ megbe ŋkeke ʋɛyiwo va yia, wobe ɣeyiɣi dã zɔ be yewoaɖu wo eƒe kɔsiɖa ɖeka ƒe ŋkeke ahana dzesidede ŋkeke tɔxɛ yi ke ku bliboa nanɔ edzi. Ƒomeawo ɖoe be ɣleti ya me míele fia ƒe ŋkeke wuiasieke gbe yi ke nye mimliɖaɣi le ŋgɔ na mí ye yewoaɖu. One Week ye alo Kɔsiɖa Ɖeka ƒe dzeside yea le Koforidua, Aŋlɔ Town ƒe go lɔ goe ke woyɔna be King of Kings. Magblɔ be ne yi ɖe Aŋlɔ Town a, suku suku gã aɖe le teƒe ma yi ke nye Private School yi ke woyɔna be King of Kings Preparative School. Aƒe aɖe le sukua ƒe ŋkume yi ke woyɔna be Enyonam House. Aƒe mae nye mía tɔ kpɔviwo kɔbla amesawo ƒe aƒe yi ke nɔ si hafi wòku. Ta ƒomeawo ɖoe be teƒe mae yewoaɖu One Week alo Ŋkeke Adrea ƒe dzeside le. Ke woɖoe be woana adze egɔme ŋdi ga ade ŋu ava se ɖe ŋudɔ ga wuieve. Wobe yewolé nɔvi nɔviwo kple lɔ̃lawo katã kpem. Mama, míetrɔ gbɔ va. Ke azɔ ame yiwo katã ke míedze wɔna yewo gɔme wole kpekpeɖeŋu tɔxɛ aɖe wɔm na mí. Wote ŋu tsona woƒe dzimeku ɖoa ga la mía. Wo dometɔ aɖewo nye mía foe yike woyɔna be Napoleon Sogbaka yike na mí fifteen Ghana cedis dzi tsɔ kɔsiɖa yi va yi mí míte ŋu yɔ eye nenema ke nye mía tɔ kɔmla Jacob Atiso na mí twenty one cedis. Efo yi Emmanuel Gagba Gagba na mí twenty Ghana cedis eye nenema ke nye míege ɖe kɔsiɖa yi ma mía tɔ yike woyɔna be Kenneth Tsawodzi Kudjo nana mi twenty cedis efo david amete ku ten cedis menya be xɔxɔe ne le yewo dɔwɔƒe nye eh, palo moto ye mia tɔ yi ke nye gbadagba yi ke le dzidzɔ xɔm ɖe ma linus do vɔdzɔgbe yi ke tso alakple nena mi twenty one cedis ye nema ke nye peace adika twenty cedis ye nena mi ye nema ke nye mia fo promise abonkra yi ke tso

Vɔa nele ge ɖa so ma ne na mi fifty one cedis. Mía tɔ Jupiter kpodo fifty cedis ye ne na mi ye nema ke nye mía tɔ yike woyɔ na be Steven Eyiram Goka takua ye ne le ne na mi fifteen Ghana cedis. Mía tɔ Richard be dzra na mi ten cedis. Afawɔ Zasu sɔtɔ ne le Cape Coast ahan ame geɖe yɔ na wo be Davi Davi Davi ne na mi ten cedis. Abraham mía tɔ Abraham Letsu. 20 cedis Yohane na mí. Nenye be Yohane di be yeawɔ kpekpeɖeŋuti na mí, ame ƒe kaƒodzi siwo ke nàte ŋu awɔe dzimefafa kple lɔlɔ̃nu faa ye nye 0243 408086 ye nye míaƒe momo nɔmba, 0243 408086. Wɔ kpekpeɖeŋu na mí hafi wɔ naya nawu nu. Mama, míetrɔ gbɔ va. Iyo, Menya nyuie be nèle dekɔnu me. Egbea midie miage ɖe dekɔnu me. Ne miege ɖe dekɔnu mea, ee, subɔsubɔ yiwo katã le xexea me, dekɔnu subɔsubɔ, Kristo subɔsubɔ, ee, Muslim alo Islamic religion yi ke nye míetɔ Muslimwo ƒe tɔ, nege le India woƒe subɔsubɔ li, ne míeyi ɖe Israel woƒe subɔsubɔ li, subɔsubɔ yiwo katã Nume ka ƒe kpɔkplɔ te wole? Akpe
mako mɔnukpɔkpɔ ya ado gbe na sɔfoa tsi yome nakpɔ agbe be ne tsi etrɔ yome kple anukɔ ɖe kɔ agbe kpɔ ge nele ye medo gbe ne kpo mega la dzi tsi ave te ye wɔ zi o wɔ da aƒe likea woe mɔ medo gbe gama nyagblɔ ɖe ne etrɔ nua wo kata tso tɔgbi gagle tɔgbi fia ŋgɔ tɔgbi nuwo du medo woe zɔmanya medo egbe gã tɔxia ɖe na wo. be woƒe kpɔkplɔ tee mele ye woƒe asiyitɔkɔ hã ye wɔe be egbea maƒo nu dadatɔe le dutoƒo. Be subɔsubɔ yewo katã me ka ƒe kpɔkplɔ te wole Mawu gã ɖeka pɛ ya ɖo mí ɖe anyigba ya dzia? Yiƒe kpɔkplɔ tee subɔsubɔ ɖesiaɖe kloe ele. Taɖo ko dze be ne le subɔsubɔ me mexo Mawu dzi sea, ke menye ŋkawomee le o. tagbɔ nyea Mawu ya ɖo mi ɖa ye te subɔsubɔwo katã le loo. Ke fia be dekɔnutɔa menye trɔsubɔlawo nye o, ke boŋ wosubɔna Mawu. Nenemae di be yeagblɔa? Miracle dekɔnutɔ Mawu ye mi subɔna. Mawu ye dekɔnutɔwo subɔna. Ne me subɔ Mawua, menye ŋke nye dekɔnua subɔm nɛ o.
agbe. Nu kae fia be dekɔnutɔwo hã subɔna Mawu? Elabe Kristotɔwo nɔ gblɔ be wonɔ klo dze ne ekpe kple atiwo kple tɔtɔwo. Akpe, enye dzidzɔga manyagblɔɖi nam be biabia yewo woasu asinye eye maɖo eŋuti kple dzime fafãtɔe alo dzime kɔkɔetɔe. Nyateƒenya wònye be dekɔnutɔwoa, Mawu ye ƒo nusianu ta. Atsi kple kpe aɖeke mele agbea me yi ke meto Mawu ƒe kpɔkplɔ te o. Nusianu yi ke agbe gbɔgbɔ le eme koa, Mawue nye ta ɖo.
Ta ke fia be nenye be míeƒo nu kple ame agbe ye edɔe wòle be ame agbe nawɔ o wɔea, ke fia be nye ame agbee míedze klo na o, ke boŋ Yehowa Mawu gãe míedze klo na. Ao, ye nye gbã, Mawue nye gbã, Mawue nye Mawu, Mawue nye gã. Amagbea, Mawu me wòto loo. Nɔnɔme kawoe míakpɔ ade dzesi be ame ya dekɔnu yometila wònye alo trɔ̃subɔlae wònye?
Akpe, Tɔgbui, wòe zɔ nye hã nyee zɔ. Ee, nɔnɔmetatae míakpɔ ado dzesi be ame ya dekɔnutɔ wònyea? Ŋkɔwo, Míaƒe ŋkɔwoe ɖena fiana be ame ya dekɔnutɔe ele abe. Hafi dziwò la nadzi wò kɔ. Nɔnɔme aɖe li ye mo dzina ame ɖo ye nɔnɔme aɖe li ye mo hena avi ɖo. Evi ɖe go le ta he ɖe goa ƒe ŋkɔ tsɔtsɔ ma ye ɖe na fiana be ame ya dekɔ ŋutɔ wo nye ne me va trɔ le ŋkɔ yo mo dekɔ ŋutɔe. Gakɔ kplɔe ma ɖoa mía ƒe avɔ tatawo, eta bablawo, fɔkpa dodowo ewɔ nɛ be eɖe na fiana be ame ya dekɔ ŋutɔ wo nye. akpe.
Le wò nuƒoƒo me agblɔ be míaƒe ŋkɔtsɔtsɔwo nenye be amea meva trɔ le ŋkɔ yom o. Míaƒe ŋkɔ yom míetsɔa ewɔ dɔ le mía dzi le agbe mea? Míaƒe ŋkɔ yom mía dzilawo dzi mí. Etsɔ ne mí ŋkeke adre agbe. Etsɔ ne mí kaka de asi ne egbea ele dekɔnu me. Mí ta wòle dekɔnu mee nye be tsiƒoɖi me ye ŋkɔwo wodzena le. Ta dekɔnu mee. ŋkɔwò le. Na amea metrɔ le ŋkɔyome o kɔa, ele dekɔnu ɖe asi. Ne míase eme nyuie ke fia be ne woƒo tsi ɖi wotsɔ ŋkɔa, mía tɔgbuiwo ɖeko metsɔ ŋkɔ dzro o. Ne woƒoa tsi ɖi ɖe ŋkɔ dzia, ke fia be ele be ŋkɔ nawɔ dɔ le wò agbe dzi. Ele be ŋkɔ nawɔ dɔ. Tɔtrɔ aɖe ɖeko va vana nenye be amea va trɔ ŋkɔa? Le tɔtrɔ yi va vana mea, taflatsi abe Kristo kpa dzi. Be fofonyea ƒo tsi ɖi yo ŋkɔ ɖe ne mama be nyemega fofonye me ŋkɔ tɔgbe o. Meva de tsi ta. Ta nye tsi de ta ŋkɔ. Maxoe makɔ de ŋgo maɖe asi fofonye be ŋkɔ tsi. Efia be etrɔ le dekɔnu subɔsubɔ mee ma. Ke mega le dekɔnu dzi o. Gake ne wònye be wò ŋkɔ le asiwò hafi nèva ƒo tsi de ta ye ƒe ŋkɔ li koa, dekɔnu ya me nèle ye ko nèle. Efia be Mawua ko yɔm nèle. Baba, medi be mase eme nyuie, medi be mase eme be ɖe dekɔnu mea, ne míetsɔ ŋkɔa, ŋkɔ ma ewɔ dɔ ɖe míaƒe agbe dzia? Elabe ŋkɔa menye ɖeko wotsɔe o. Mía tɔgbuiwo ƒe dzixɔse nye be ne wodzi amea ɖaa, wokpɔe be amea amedzro ko wònye. Egbɔ xexemenɔgo, megbɔ xexemenɔgo o, menya o. Susu ma ta wona be ŋkeke adrewoe wole mía sia. Ŋkekeawo yina ɖekaɖekaɖeka. Ne wògbugbɔ gava ɖo ŋkeke yi wòdzia, ke wokpɔe be amea. Ezua ezu xexeamenɔla azɔ eye wotsɔ ŋkɔ na ame ma aƒo tsi ɖe edzi le dekɔnu me. Ko míatsɔe ko be ko wodzim maa, wotsɔ ŋkɔ nam be Edem kple Kwame yi ke fia be ebia ɖewohĩ wodzi mɛmlɛɖagbe ta ɖewomahi wole nye yɔm be Kwame ɖo. Ko meva ɖo teƒe aɖe ko me be egbea nye tɔgbui ŋkɔe nye Edwin ta ŋkɔ mawoa nyemegakɔe le dɔ wɔm o. Egblẽa nu le mía ŋutia? Egblẽna nu papapapapa tɔgbi. Ne nègatɔgbi ŋkɔ yɔ gakpe ɖe wò ŋkɔ ŋuti hã, ŋkɔe dziwò le wo dziwò tsɔ ne wò kɔ nenɔ asiwò kpe ɖe tɔgbi ŋkɔ ŋuti. Menye be nàbe yemegaxɔ ge kura o. Le dekɔnu mee ma. Dekɔnu me kɔ ŋkɔ yi wodzi wò tsɔ ne wò kɔ, dekɔnue. Ye dzi woƒo tsi ɖo, dekɔnue. Ta mele be nàgbee kura be fifia ŋkɔ etɔ̃ mee le ao. Dekɔnu a dekɔnue, megagblɔe ake. Ɖoƒe kae le nyɔnuwo si le dekɔnu me? Ɖoƒe le nyɔnuwo si le dekɔnu mea? Nyɔnuwo ƒe dekɔnuwɔwɔ mea, ele vovo ne trɔ̃ ƒe subɔsubɔ me. Ta makɔ kpae me nyuie tɔgbi. Medi be nàxɔ dzigbɔ ɖe nàgbã ame ne mi nyuie.
Ɖoƒe le nyɔnuwo si le dekɔnu me kpuie koe nye be Nyɔnu ƒe dekɔnu me nɔnɔa edzedze ŋkɔ toe be ne nye nyɔnu tso eƒe aɖe ŋu de asi ne ƒe wuienyi kɔ yi eye nedze dodo le aƒe me kɔ henye taflatsi, egbɔto tsitsilo alo asiɖɔnyia, mèkpɔ mɔ nàɖe ŋu ne dziwò la ŋutsu wɔɖu yi ke dawò nana ge nànya be ne èdze dodo le aƒe me mèŋu ɖa ge ne fofowò ŋutsu wɔɖu o. Nyɔnu ƒe dekɔnu ƒe ɖoƒea ye nye ke ma. Ame aɖewo kura wo viwo mekua tsi kɔna ɖe ze me na wo, meku ɖe srɔ̃ ŋu, esrɔ̃ ŋuti o, le dekɔnua ƒe se ŋkɔ ye nye ke ma. Ke ne míva etrɔ̃ subɔsubɔ ƒea, edzedze ŋkɔ toe be mía nyɔnuwo, míaƒe trɔ̃ edɔ wɔwɔ ɖewo ye hã ele dodoaƒeme. Ne dogo le aƒeme kɔ, etrɔ̃ ya hem nelea, Ele be nànɔ akpa ɖeka ne ètrɔ de asi ne ŋkeke yi ke nèwɔ vɔ naxo fla hafi nàge ɖe etrɔ gbɔ. Ta nenema dekɔnu kple trɔsubɔsubɔ me lea ye nye kema. Te ŋui be nenye be nye ame aɖe yi ke le dekɔnu me nenya dekɔnu nyuie medze be ne do le aƒemea medze be nàɖe ame srɔ̃ wòaɖu o. Ne nye dekɔnu nyuie kɔ ne do le aƒemea mekpɔmɔ nàɖe ame srɔ̃ ŋutsu wòaɖu o. Nukawoe nye numɔ̃xonugblẽƒe? Nu yi nye numɔ ƒe nugblẽƒee nye be mía tɔgbuiwoe ƒo nyi kɔ ɖe edzi le. Ke menye nu ko nyɔ ɖo o, menye nu ko nyɔ gblɔ mɔ lo. Ao, enyiwo nyɔ ƒo kɔ ɖe edzi be ne enye eve vidzidzi, aŋlɔ vidzidzi yi ke nèɖe srɔ̃ da ɖe wò xɔto ŋu, nyɔnua do le aƒeme alo tsi gbɔto alo eɖo asi anyi kɔ, mekpɔ mɔ aɖe ŋu ne wò ŋutsua nàɖu o. Ke ne mi le haho ƒe aƒe mea, ate ŋu aku tsi akɔ ɖe ze me. Egɔme nye be ame aɖe ate ŋu va ku tsi afa. Gake ne wò kpli eve mi le aƒe mea la, nyɔnua mekpɔ mɔ wòaku tsi akɔ ɖe ze me na o. Tɔgbuiwoe ƒo nyui kɔ ɖe edzi. Yeƒe nugblẽƒea, nyɔnu ma tea ŋu tsi gbɔto aɖe ŋu ne srɔ̃ wɔ ɖoe nye be, nyɔnue nyo na ŋu, ye ke ga gblẽ na ŋu. Edzedze ŋkɔtɔe be nene ƒe nyɔnu ma, ne tameɖoɖo nyui aɖe le esia, ate ŋu awɔe be aɖe ŋu na wò fafã nàɖu. Gake ne tameɖoɖo nyui aɖeke mele esi ɖe ŋutiwò o, ne ko nène ƒe asiɖɔnyui ƒe dzesi ma, ède nène ƒe nuɖuɖu ma me ne wò ŋutsua nèɖu la, mekuku ge gbã o, gake emegbea gbɔna dɔléle nye ge nàva nu lelém.
Enyo, mígayi ɖe teƒe ma. Ne mèse kaba be gblɔ ge nemae me nana ge nàgblɔ elabe fifia eke be miva sẽ, miva ɖo fifia, tamesesẽ va bɔ ale gbegbe be nyɔnu aɖewo lia, Elui ke me to mɔ le lɔƒea tso ƒo kpɔ be yewoƒe srɔ̃ le nu fia yewo ta. Ame geɖewo hã dina be yewoaɖo ɖoƒe na wo. Nao míatsɔe ko be asiɖoɖo anyi kple tɔtɔ ma ele Biblia me. Vɔ osɔfoa wɔwɔe mele efiam o. Biblia, ne ege ɖe Biblia mea, Biblia na míenya nyuie be wobe nenye be nyɔnu aɖe ɖo asi anyia, zikpui yi ke dzi nɔ ge wòala kura, medze be ame aɖeke nanɔ edzi o. Ele Biblia me. gake nye ke me dze church gɔme va das ne gba nye me se be osɔfo aɖeke gblɔe le church xɔme kpɔ ye nye me ɖo ŋkui hã be mi yi ɖe church xɔ ma osɔfo ale bia be ɖi nyɔnu yi wo dza do le aƒe me yi ke wo tsi gbota alo wo tsi goa na wo nɔ zikpe bubu dzi anye me se kpɔ yo kata mi le dzi nɔ vɔ le bibla me ke ne nye be wole nene ma ɖe ma bia be nyɔnuwo ɖe wo wɔ hudɔa
tɔgbi akpe nyɔnu wɔ hudɔ Ye ne nyɔnu le hũ dɔ wɔm ɖe nenye be wòɖo asi anyi leke wòtsɔ hele? Hum.
Medzi be matrɔ gbɔ maɖo nane ŋu ɖo ne mako nya ma vɛ. Okay. Le mía tɔ nyɔnu aɖewo ƒe tagbɔsese ƒe nu ma me gblɔ, edzena kɔtɔe be tɔgbui fofowòe dzi ɔ, tɔgbuiwoe ƒo tsi ɖe anyi. Ta woƒo nyikɔ ɖe nu ma dzi. Ta wò ŋutsui, nyɔnu yi ke be yease tagbɔ le Srɔ̃wò ŋutsui tsi nenema. Srɔ̃wòe me dɔ lege o, woawɔe gbɔna dɔ lege. Afi bene nye be Nenema. ta, ta me vɔ̃e nèɖoa? Aa, ne èɖo ta me vɔ̃ea kɔ, srɔ̃wò ŋutsui ebe ne, bene zu dɔnɔ. Ŋutsua me dɔ lege o. Ewò nyɔnua, wò ŋutɔe gbɔna kpo do ge ɖe dzi atso ta hoe. Ta ke fia be ne míege ɖe hu me alo míege ɖe dekɔnu mea, tamesesea dekɔnu mena amɔe o. Tɔgbi na mato nyateƒe le hu mea, tagbɔsesea dekɔnu mene mɔe kura o. Be nɔvi nese tagbɔ le nɔvi ŋuti o. Amexɔɖeagbetɔwoe nye dekɔnu alo trɔ̃tɔwo. Amexɔɖeagbe, lɔlɔ̃ faa, nɔvilɔlɔ̃ nuteƒewɔwɔ ye nye etrɔ̃subɔsubɔ alo ye nye dekɔnu me nɔnɔ vivivo.
Ke míeyi ɖe biabia gbɔ. Nyɔnuwo wɔna hũdɔa? Ne wowɔ hũdɔ ɖe, ne woɖo asi anyi alo do ɖe aƒe ma, leke wotsɔ henɔna? Enyo ŋutɔ be biabia ma wòɖo eɖokui ŋu nyuie. Ne nyɔnu wò wò gbɔtotsitsi nenema yi ke le ŋu gblẽmea, eɖena ga, megogona ŋu kpɔnu o se ɖe ga yi me wòɖoe ɖo vɔ woanɛ flae hafi wòage ɖe eŋuxɔ ŋu alo wòage ɖe eŋuxɔ me. Nenema wòle ema. Vɔ dukɔ aɖewo, ne yi ɖe Togo du aɖewo me kple dukɔ aɖewo le ʋe nyigba dzi fifi lea, wò hã nenemae wòle ema? Menya be lã ŋlɔ ma nenemae wòle egblɔm nèle. Menya be ne míyi ɖe dukɔ aɖewo me le Togo kple Totoa, enu mɔ ɖi nenemae woawo hã wowɔnɛ. Abe ne nye be ame aɖe le eŋu dɔ wɔm nye nyɔnu yi ke wòdo alo wòtsi gbɔto koa, aɖo asii, atɔ te vie, nenemae wòle le woawo hã gbɔa? Akpe.
Enu ma katã edze dze ŋkɔtɔe be mía me aŋlɔ kple ʋeawo be dzɔdzɔme aɖewo le togo kpa dzi afi aɖewo wonyina kɔ ma. Gake ame yiwo ke wometso eʋe kɔ ŋu me alo etrɔ̃ aŋlɔ kɔ ŋu me oa, wometsɔna ɖeke le eme o. Womenye ŋke nye ŋka o, kɔ dzɔdzɔme ma ye tɔgbeawo kɔ ne wo hã ye ma ta womenyana naneke le naneke me o. Nenema ke ne mígado ɖe mía tɔ ʋe dome aɖewo hã gbɔ, wohã womenye ŋma be ɖeke o. Ta ne wò nènye aŋlɔvi alo eŋevi nèvi gblɔm la, awɔna abe fu ɖem na wò ene.
Meda akpe be ma míeyi ga va. Wɔnae kpɔm nèlea, eva ɖa dzikɔsiɖa ɖe sia ɖe le Pan Africa TV abalɛ yi ke TV station alo dɔwɔƒe yi ke kpɔm nèle ene. Ke ne ma nenye be èzɔ mɔ ye enukpɔmɔ alo TV mele gbɔwò o, aneko nàyi ɖe YouTube alo nàyi ɖe Facebook kpɔa, enuyiwo katã kpɔm nèlea, ele kpɔ ge pɛpɛpɛ wòadze dzi na wò. Le gbɔgblɔm fia be gbɔgbɔmedɔlélea gbɔgbɔmeŋkue wokɔ kpɔnɛ. Ahan. Elabe agbea me míele nanewo li míekpɔ kple ŋku. Edie dzesi be nue alea wòle nye ya vɔ menye ɖesiaɖee míekpɔ kple ŋku o. Ame aɖe yi ge fifi la ato teƒe ye ayi. Edea meɖu ge o, vɔ ne etoe ya edea ɖu ge. Edea mekplɔa ame ɖo ɖua mo hafi edea naɖu amegbetɔ ale be naɖu afɔdzi hafi edea naɖu. Vɔ ame aɖewo lia eda kplɔ wo ɖo ɖuna o. Ame aɖewo lia wote kpɔ ɖre ko agblɔ be be eda ɖu ye la lɔ̃me. Ame aɖe te kpɔ ɖre ko agblɔ be avu ɖu ye la lɔ̃me. Nyateƒea nenye be ŋkea ekpɔ dzesi da aɖe tɔgbe be numawo tɔgbe dzɔ. Eyawoe míegblɔna be wonye gbɔgbɔmenuwɔnawo. Enumawo tɔgbe ne dzɔdzɔ nenema eye wòzu be mele ŋku ɖe alo susu meyi ɖe ŋti kaba oa, ekplɔa ame yi ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Wò dɔwɔƒewo gblẽna, wò srɔ̃ɖeƒewo gblẽna, wògakpɔ mɔnu wonɔa anyi ale be wò dɔléla gbagbã ge atsi anyigba kaba. Nenye be wòdzɔ alea, teƒe yi ke nàɖo ta nya me gblɔna koe nye be Shekinah Herbal Clinic. Shekinah Herbal Clinic-a, woƒe ŋgɔgbea Efiae wònye le Klikoan to me woyɔ be Tɔgbui Azameti Evelia. Ne Yehowa Mawu lɔ̃a, etsɔ dzo ɖa yi ke gbɔna, dze agbana do go. Tɔgbuia. ɖe Ashiama Under Bridge yi ke teƒe ma woyɔna be Kragon. Ŋdi ga adre ko edze wo dɔ gɔme ne woƒo ga tɔ ekpa. Blaɖagbee wòanɔ so gakoƒe ŋudzeƒe gã. Dɔwɔƒea ele bloɖodzra bloɖodzrasie me teƒe ma yi ke wogblɔna be eh, vudua te ɖe vudua ŋu. Ye neva ge ame yiwo le hoa ku ɖe agbe edɔwɔƒea le ʋli- dzo hoʋliha ye wodze ŋgɔ KK House. Tɔgbi be Yawoɖagbee anɔ akatsi Magava hotel yi magblɔ be egbɔgblɔm fia be be Fiɖagbee ya nɔ atiŋu te. Me nenemae woyɔna ŋkɔe ma? Atiŋu te. Atiŋu ta. Atiŋu ta. Ok. E, Shekinah Herbal Clinic tɔa, edzesi woƒe ŋgɔgbea, tɔgbia Zameti, woɖa Zameti edzesi ya.
Meɖe ku e. Edze si. Meɖe ku e. because mekpɔ be ye mele LP me ra ne menu fɔm kpɔ be nɔnɔ talɔ ma la egbe be ah, klikɔ ye ma la klikɔ me klikɔ ye ma aƒe game aƒe game for real over kafo jezi nye 024494128024494142 tɔgbi nye na gbe fia nyi o ye ne ma ke ne mie yi ɖe dzi egbea Medi míaxɔ haya tso mía nɔvi Mala efia Mala gbɔ. Ne míegbɔ va míele wɔna dzi yi ge. Ta míena ŋkɔ wɔna ya be Dumenyo Mesu Aƒo O ye mama yi ke le mía gbɔ egbea ya nye Mamaga Abushishi yi ke tso Klikɔ yi va le atsɔ ɖom ɖe egbe ƒe wɔnawo. Akpemanyagblɔ ne ame yiwo katã gblẽna woƒe ɣeyiɣi kple woƒe ga.

Ye nema ke nye miafo Stephen nɔmenyo five CDs. Eho dzi adzo dada mena gbe fie nyi o miese ŋkɔ didi eleven Ghana CDs. Ye nema ke nye miafo Moses dzitse ena mi twenty CDs. Mawie na Eric tɔmekpe ten CDs. Victor nyo ɖeka fifteen CDs. Christian amegatse ten CDs. Emilia aƒe nuvɔ.

awɔ kpekpeɖeŋu tɔxɛ aɖe na mí. Mama medzi be madze amewo ƒe biabiawo gɔme. Ame ya be yedi be nàfia magba aɖewo ye. Egbea ebe abe ebe ale le nu ƒomea, èle nu ƒom abe amegashi alo mamashi. Wo dometɔ kae nènye? Vɔ ebe nu ɖeka koe wònye ɖi.
Amegashiae menye. Megashi menye. Mhm. Ok.
Mm. Amegashie nènye. Mm. Ok. Ebe yedi be nefie amagbe. Ebe yedi be naƒo nu tso amagbe ŋuti ne mi. Mm. Amagbe. Ta nenye be amagba ɖe va eh, TV dzi koa ke magbagba dze ge be naƒo nu tso ŋuti. Togbɔ be nye nuwo medzedzem nu nyuie le teƒe ya be ale medi be makpɔe hã la, eh, nenye be wòva koa ne ma anɔ naɖo ŋuti na mí ee be tɔnye li nenye be nàte ŋu ade dzesi amagbewo na mí ake dze agbe na wò ŋuti dɔ nu kaba. Aha, ee, míanɔ dzi yim o be ɖe, ok. Ame ya ƒe biabia nye wo be, ame kawoe dze na dekɔnumenɔnɔ?
Yo, akpe. Tɔgbuiɛ nye dzidzɔ gã ɖe na ame yiwo dze ne dekɔnu me nɔnɔ abe nye ya enea? Hafi ɖeɖefia nava alo madze be mawu dekɔnua, edze tso ɖeviɖeviɖeviɖevi. Ye yo, dze nenema kɔ o. Ele be dzedze ma nava menye be dzinyelawo nakpɔe do dzesi be yo viɛ, yo dzia, dekɔnu subɔla wònye. Kɔ edzi eme le ya. Abe ale wò ŋutɔ hã nèle ene tɔgbi.
Davi be dekɔnua menye enu konyo wotsɔ ko ge ɖe eme nenema dzro ele be woahe o. Ele be nàto hehe te. Ele be dzesi tɔxɛ aɖe nanɔ ŋutiwò. Nanɔ ŋutiwò. Dekɔnumenɔnɔa, viɖe kawoe le dekɔnumenɔnɔ ŋu? Ee, viɖe le dekɔnumenɔnɔ me papapapapapa. Ne mènya oa, yi ko. Gake ne ènya be viɖe le emea, ele be nàli ɖe asi sesĩe. Viɖe yio le dekɔnu me nɔnɔ ŋtsi nye be dekɔnu ma ne li kple nyateƒea adzo ɖeke me tso ge natsi adzo mo. Ne le dekɔnu me ne le nyateƒe ɖe ashi ye ta me do ŋgɔ be me do gbe ne sɔfɔ tsi yio me na kpɔ agbe. Ne etsi dekɔnua yio me kple nyateƒe kɔ ma evɔn ɖeke me me li na ge ɖe me a evɔn ma na ƒo wò gbe ɖe o ke ɖa gbe wɔ nye no. Viɖe ye ma. Viɖe le dekɔnu mee nye be taflatse ne ta ɖu wò fia le dekɔnu mea, enumake kɔ ekpa tsike nɛ, eta ya kplɔ kɔe yɔ mea, ezɔ agbe ta ɖu wò. Yi hã viɖea kee ma. Viɖe le dekɔnu me paa sugbɔ. Ne li, ne le eme ɖe asi sesea anya. Ne le eme ɖe asi sesea anya. Fifia míaƒe e, emɔ yi ke le dɔwɔƒe teƒe ya mele dɔ wɔm o taa, Eeee nyemate ŋu awɔ nui o akpɔ amagbe yi ke wokɔ dadam ɖe TV dzi o, nyemate ŋu akpɔe o. Womaŋlɔ ŋkɔ ɖe etea?
Ahan, vɔa míatsɔe ko be wangatsigbe. Yoo.
Egbe yi ke nye wangatsigbe. Ahan. Wangatsigbe alo gbolongba. Nenema woyɔnɛ be gbolongba. Gbolongba. Ehɛn. Ehɛn, wangatsigbe loo alo gbolongba. A Tɔnye li nenye be le mie kpɔ make dze agba be na wɔ eme dɔ ne mi e mia nɔ nɔ na mi mia kpɔ wanga shi gbie he gbolo ŋgba he mie le to dji. Yo wanga shi gbe nya ma tsia ɖe a yi ƒe dɔwɔƒewo ɖeko le baɖi baɖi baɖi kaka e xɔ ashi alo e ɖe vi. Ok.
Gbã wanga shi be bɔluvi. Eƒe kutsetse. Eƒe kutsetse ma ko nɔna abe bɔl enea? Futufututɔ ma, ne eklẽe, nane gale eme, ne eɖu ma, eklɔna ŋu kame na ame. Wagasi ƒe gbe ma. Woɖui mumui nenema koa? Aɖui mumua nenema.
Ne eklẽe kɔ, eɖui fresh, eɖu, eɖu ge mumu, meklɔ ge o. Eklɔna ŋu kame na ame. Yi ke ne ame ɖo eƒe blaene vɔ atɔ̃ Kɔ yi ƒe blaatɔ̃ mawo me gbɔgbɔ mesu mo alo ami wui ne numaɖumaa, eŋu ka mekɔklɔ ge nɛ, ana eƒe amia hã naɖiɖi le lãme nɛ akpɔtɔ. Nenema kee wangashi ƒe egbea ke, ne ekpe lé viwo fia ne hahe le dzo gbɔ ko efiae, ede dze vi sue ɖeka me ne ekɔ ne ɖevia, ekpea aɖiɖi akpɔtɔ. Oh, ok, ok. Ke ne, ehe. Wanga si be gbe ma ke, ne yina ŋgbe afi aɖe ye ne ko wanga si be gbe ɖeka pee ko edzi etsyo loo alo plɛŋgota xexlẽ mele si o, ne da ɖe eme ko ble klala ne kɔ ble o, eka yi ne kɔ ble o, koe de wò mia kotoku me na no yi fi sia fi yi ne le ayi ge gbɔ ga dzi ɔ ɖeke me tso go o. Gugua Medi be na Google aga eh, kpɔ be enuiwo tɔgbi ame aɖewo woƒe interest le enuiwo me paa. Be- Medi be na ga Google agblɔe ake. Ebe ne ame aɖe le mɔ zɔm. Ne mɔ zɔ ge ye ne ko wanga si be gbe ɖeka pɛ ko eto mega ka ni o, fi aɖeke mega ŋɔ ni o. Ye ne dzi etsio loo alo plein gota, bɔlu vi aɖe nɔna plein gota me mega ge le mo. Koe de me na bli kple kalala alo kayi ko na kɔ de wo kotoku me. Fi sia fi yi ne la, Ɣeyiɣi ge gbɔgbɔ ge. Ŋutifafa tɔe. Ŋutifafa tɔe ke míatsɔe ko be nyemedie maɖe fu na wò gbea o. Ebli ke míɖuna, ebli ƒe, ebli ƒe aha dza alo aleke miyɔnɛ? Eha dza, gobo, goboa ƒe bukɛ.
Ahan, nenye be ekle blia.
eh, eyi ke le eme ma futufutu yi ke nye eƒe taɖa yi ke le blia ŋutɔ ŋu ma ye hã nu kae wotsɔ wɔnɛ? Yoo, gobo alo eblia ƒe ɖa yi ke le abe wudzae ƒe nugbɔ enea, eɖena bipi le ame dzi kpɔtɔna. Bipia, mígblɔna be ŋu sugbɔ, menye ŋu alo sugbɔ o, ŋu ka mee tsu. Awɔe be ewɔmee yi ke nèkpɔ ɖokuiwò do dzesi nenema be ne dɔ ye wum hã, Yi me mo zi tsɔm. Ne ega ɖu nu hã wo mo na no zi tsɔm a ne eva dzi ebli me bu ke ma ko ne dzi afi de me da ɖe dzi etsio ayi ku dote pepri henye plingo ta la. Eda ɖe edzi ko ɖe. Ŋdi shia ŋdi ko tea cup ɖeka nano no hot ne xɔ dzo vie ko nano nono. Ana be nene ƒe BP ma alo ŋu sugbɔ ma alo ŋu yi dzi ma na ɖiɖi akpɔtɔ no. Ye nye gobo ƒe buke.
Jacob ebe na ƒo nu tso kakle alo be na, ale aŋlɔ yɔe nɛ. Kaklã. Kaklã, ok. Kaklã.
Kaklã nye ama tsi aɖea? Nyemaƒo ŋku ɖe eŋuti le trɔ me o, ke maƒo ŋku ɖe eŋuti le dɔléle me. Okay. Ne asrã vɔ̃ɖi aɖe di be yeaƒo ame le wò aƒe me, asrã he nye fivatsu aɖe Yeah. be yeaƒo ame le wò aƒe me, ye wò ŋutɔ zɔ ko nàva yi wò kaklã ma nàdzi asimeze yike nye ekɔze. Akpa le kakla ma kekeŋ ko ade tsi ma me, aku tsi kɔpu vi eve akɔ ɖe edzi. Dzi ho tsui ekpomi ɖeka nàda ɖe kaklaa dzi le ezea me. Meɖe kuku dɛ ɖe kpe tame afi aɖe ne. Abe ɖabaƒoƒo blaeve-vɔ-etɔ̃ enea, etsia ŋutɔ fu tso kpɔ wɔ ge ava dziƒo me tsu gu go. Meɖe ku tsui dzi na ameawo nonono. Asra vɔ̃ɖi ma azu gbaɖegbe ƒe nya. Asra vɔ̃ɖi ma zu gbaɖegbe ƒe nya. Ŋmie ɖe Facebook, Aƒetɔ ya be ebe viwòe nye ye, ebe Rev. Charles, Rev. Charles. Rev.
Charles tso du ka me? Eh, metso du ya me o, but ne yi ɖe Facebook eƒe ŋkɔ nye Dzrekɔ hoo Cephas Mensah. Dzrakɔ. Dzrakɔ Cephas Mensah. Wo sugbɔ, wo sugbɔ. Wo sugbɔ ta me nyi o hɛn. Ebe Vinyewo yeƒe vi sugbɔ. nye nu. Ok, ne míege ɖe teƒe ma, aƒetɔ ya hã be yeƒe ŋkɔ nye Xedzego Mawu li. Mama, eyae nye zi gbãtɔ yi ke míele wò kpɔm vɔa? wò nuwɔnawoa ele dzi na mí xo gɔ̃ hã. Efo eɖem. Ŋkɔa meganye eɖem o, azɔ wòlɔ̃ ŋkɔnye tɔgbi akɔ so ebe dzagbagba be mama nagagbugbɔ va. Mama eƒo nu tso dekɔnu ƒe viɖe. Eƒo nu tso dekɔnu ƒe viɖe. Ke ele bɔbɔe be ame aɖe nanye dekɔnutɔ. Wòazu be dekɔnue mo la manɔ viɖe aɖeke kpɔ le eme o. Wòatrɔ be yeyina Kristo yome tige alo yeava nye Kristotɔa. Ele bɔbɔe nenema? Hum.
Le nyawo ƒe nyateƒe mea, mele bɔbɔe o. Gake nukee va dzɔna ye nye be nɔvi lɔlɔ̃ va bu le akpa sia akpa. Ye wònye nɔvi lɔlɔ̃ bu le akpa sia akpa, ame yiwo ke ƒoe de eme be yewomanye dzidola xoxlɔ̃meɖakɔ o, woawoe nɔ du dzi be mayi afii kpɔ fii nyɔnyo ge awu. eye na be etrɔ̃tɔ nava de tsi ta alo Kristomenɔla naho dzoa va trɔ̃tɔ gbɔ be yeanɔ, yeabe ɖe egbɔ. Ta ema katã nɔvimalɔmalɔe yi ke nɔvilɔlɔ̃ yi ke bua ye nu ma katã he nu vɛ. Ŋ.
Eya be, Aƒetɔ ya be yeƒe ŋkɔ nye Anani, mele nu, egbea mele Facebook ɔ, elabe be yeƒe ŋkɔ nye Anani Albert Yaw. Ebe mama ye da akpe manyagblɔ ɖe wò numeɖeɖewo ta, anye dzidzɔ na ye be yeagakpɔ wò ake, ebe eƒe ŋkɔ nye Anani Albert Yawo. Eno kpe ɖe fana eh Pan Africa TV ya ŋuti ne eh ŋgɔgbe yiyi nava. Akpe mama be miekpe ɖe Pan Africa TV ŋuti ale be ŋgɔgbe yiyi nate ŋu ava, ale be ye hã yeƒe teƒe ya vava nanɔ bɔbɔe. Míama míeƒo nu ku ɖe eh enuyiwo katã ŋuti vɔ. Medi be míayi miniti ɖeka, miniti eve. Ne míegbɔ vaa, yɛava yi ɖe abiabiawo dzi akpe. Míegatrɔ gbɔ va, ehae wose mí le gbea tso mía nɔ yi ke enye efia ma la. Eƒe hae míetsɔ hele wɔna wɔm egbea. Nenema ke medie mazã mɔnukpɔkpɔe ada akpe manyagblɔ ne mía ƒu yi ke woyɔna be Leo ame nakpɔ, elabena mitue ŋuti Ghana cedis ɖe ku Victoria Deku Victoria yi ke ame geɖe yɔna be Sewa Enami Teng Ganasidis fodzoku ye nèle ye nemake nye aku ɖela li agbe ma nyo okay agbe ma agbe ma nyo le agbe ma nyo le okay twenty Ganasidis Oliver dzie dzie dzɔ wo Oliver dzie dzɔ wo nami twenty Ganasidis efo ma yi ke adeti ten sidis Felicia ahiã o, ya o. Twenty Ghana cedis freedom atitsogbi nana mi ten Ghana cedis Samson susua se ne va ne wowɔ lab na ye wɔ test na ye kpɔ be enuwo me dzidzem oa ɖɔɖɔɖo yewo katã lia wole wɔ ge na wo me be dɔkta be ma na ne dua dza woa nya be yeƒe dɔwɔƒe aɖeke mele adzi kɔdzo o. elabe wobe ame aɖewo va nɔna asiame under bridge-a yike le Kragoa anɔ amewo direct-i ne woyina ɖe doctor gbɔa ke wo direct amewo kɔ yi ɖe teƒe yike wobe yeadze kɔ dzo. Doctor be yewo dɔwɔƒe aɖeke mele teƒe ma o. Dzoɖagbe ne nèva ye mesi dzem teƒea oa, ewu ye ƒo ka na wo. Woƒe kaƒodzesi nye zero two four four nine four one four two eight. Mama, míetrɔ gbɔ va wobe ne wobe ame aɖe nye Mami sia. Ele bɔbɔe be ame sia ame nanye mamisia? Ao. Mamisiwo ƒe dɔe nye dɔ ka? Mamisiwo ƒe dɔ, Mele bɔbɔe be ame sia ame nanye mamisi o. Yi hafi nànya be ame yae mamisi wònye alo mamisiwo ƒe dɔwɔƒea. Edzedze ŋkɔ toe be ame aɖewoa, wo tɔ egena ɖe asitsatsa me no. Yi ke ne woko nu vi aɖe yi asia, wokpɔna ga ɖe edzi ale gbegbe. Ɛhɛ ega mamie ma ɖewo. Ame aɖewo tɔ taflatse ekɔna. ŋutsu hadede lɔ alo nyɔnu hadede dana ɖe wo dzi kɔ ewɔnɛ be dzila aɖewo kpɔna wo viwo me wodona dzesi be ame ya dzɔdzɔme aɖe fu ɖem nɛ. Ne woke ɖe eŋu kɔ woɖenɛ le eme. Ema wɔea woɖenɛ le eme kɔ viɖe vana. Ta mamishi be dɔ menye ame geɖe ye ko mami léna o alo menye ame geɖe ye wɔna mami ƒe dɔwo le o.

11 cities Jerry ahiã madzɔ 11 cities Felicia ahiã ho yao 20 cities Prosper fia lɔ 10 cities Mama eyi tsi tre ɖe ŋtinye hafi maɖe asi le ŋtiwòa, ame yiwo katã le megbe trɔm hele dedem dekɔnu. Ame yiwo katã nye ʋevidzidziwo nɔ gblɔ dekɔnuwo nyawo be trɔ̃subɔsubɔe wònye. Gbedasi kae le asiwò na ame mawo hafi maɖe asi le ŋutiwò? Elabe eyae nye zi gbãtɔe nèva teƒe, eya ta medi be matso dzi mase ɖe teƒe ya. Nyi tsɔ kɔsiɖa yi gbɔna hafi nye kple wò míege gege ɖe eme ŋutɔ. Ne wobe ame aɖe nye ʋevi alo ame aɖe egbe egbea, yekpɔ Kristo, yetrɔ megbe de dekɔnu. Dekɔnua trɔ̃subɔsubɔe wònye. Nya kae le asiwò hafi míadzo egbea? Akpe tɔgbi magblɔdadatɔe be eŋevi yi ke trɔ be ye tro dzi me alo ye xɔse ta dekɔnu subɔsubɔ trɔ wònyea? Magblɔ na nɔvinye ŋegbetɔ ma be, alo magblɔ na nɔvinye ŋevi dzidzi ma be etsatsram le mɔ dzi ne trɔ gbɔ. Ele Kristo me o, mele Kristo me o, nelé kpɔtɔ lé dekɔnu me ɖe asi ŋgɔgbe yee nava nɛ.
Akpe ɣeyiɣi de teƒe ya yi ye ɖe mɔ negbetɔ matsɔe hese ɖo metɔ tɔgbi akɔsu adelia ye meda kpɔ menya gblɔ ne tɔ nye li nutoi gba ɖe ƒe alɔ dodo yi nye mɔɖaŋu dɔwɔla nye sewa kple titi meda kpɔ menya gblɔ mama egbedoɖa na meɖe li hafi miadzoa.
Yo meko mɔ ŋkpɔkpɔe medo gbe ne tɔgbi nye ɖo li ƒomewo katã kple komi ƒomewo yi medo gbe ne tɔgbi nye avete ƒomewo katã nenema ke medo gbe ne tɔgbi nye akoto ƒomewo katã Ƒomevi ɖe sia ɖe yi ke ko tso Mamaghabotsi, Dadotokumi ƒe alɔ dzi, ɖusi kple mia dzi koa, medo gbe tɔxɛ na wo. Eye medo gbe na tɔgbuinye Akɔsu ƒomeawo katã hã nenema. Meda akpe nyuitɔ kɔ srã ye gbɔ na, nenye be menya be e nana wò djamfra ma gbɔ va, nenye be wòle vovo le ema, ke ɖewohĩ wo kple e Mamaghabotsi sia ɖowomahĩ. partnership ɖɔ li dzi tsɔ kɔ sra egbe nɔ wa nyi nɔ ge wa nɔ wan ema nye zi gbãtɔ yi ke na ne gbe na dzɔdzɔ ge eh nana o jamfa ba nɔ teƒe ya mama na nɔ eƒe axa dzi mia kpa le yi ke nɔ ge wa la nyi tsɔ kɔ sra egbe na mele mia gblem ɖe kple nya gbe ya be agbe nɔnɔa nui na ɖe yi ke yehowa mawu di ke menye be ale yi ke amewo na bu tso ŋti wo elabe èdze si ɖokuiwò tsɔ wɔ ame sia ame. Eme nenyo na ame sia ame. Bye bye.